ئەمین، دەچینە لای بڕگەی کۆمەڵایەتی کە هاوکارم جوتیار فەتاح پێشکەشتان ئەکا، هەر جاری باسی بڕگەیەکی کۆمەڵایەتی ئەکا. لە دووەم بەشی بەرنامەکە کاک جوتیار فەتاح لەگەڵتان ئەبێ. کاک جوتیار، بەیانیت باش، چۆنی ئەحواڵە، لە چیای؟ تۆ باشی؟ چاواکەم. کاک جوتیار، بۆ ئەمڕۆ چ تەوەرێکت ئامادەیە؟ زۆر سوپاس، دەستان خۆش بێ. وەڵا ئەمڕۆ باسی ڕەوشی داب و نەریتی کوردییەکین لە ئەوروپا. ئەو کورد لە ئەوروپا دابونەریتەکەی خۆی چۆن پاراستوە خێزانی کوردی لەوێ چ ڕۆڵێکە گێڕێ بۆی کە ئەو دابونەریتە کوردی جوانەی کە هەیە لە کوردستانە لێ بە پارێزراوی بیهێڵێتەوە یا گەشەی پێ بدە ئەنی ئەمڕۆ باسیەوەکەین بە میوانداری کەسێکی پسپۆر کە لەم بارەی شەگەلە لەش ساخ بێ مادوو نەبی سپاس دەستی خۆش بێ بەڵێ بەڕێزان لێرەدا بەجێتان نەهێڵم بەرنمەکە لای کاک جوتیارە بە هیوانکە تاکۆتای پرۆگرام بینەرمان بن. سپاس بۆ هاوکارانم ماندوو نەبن حافیز. زۆر سپاس بۆ تاڤانخان بەڵێ خۆشەویستان بەرنامی بەیانیان بەردەوامە بێ ئەمڕۆ بڕگەی هۆشیاری کۆمەڵایەتی باس لە دابوونەریتی کوردیەکین لە ئەوروپا ڕوشی دابوونەریتی کوردی لە ئەوروپا لە چ بارودۆخێکدایە و خێزانی کوردی لە ئەوروپا تا چەند توانیوێتی دابوونەریتی کوردی بە پارێزراوی بێڵێتەوە یاگەشەی پێبدا ئەم بابەتە هەڵبەتە گفتوگۆ دەکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز کاک عزیز کالۆ کە جەنابیان سەرۆکی کۆمەڵی ماڵی کوردیە لە سویسرا لە پایتەختی سویسا لە جنێفەوە یەکێکە لەو کوڕانی کە ساڵانە چەندین چالاکی و بۆنەی جیاواز پێش دروست دەکەن لە سویسرا لە ئەوروپا بۆی کە گرنگجی دابوونەریتی کوردی بە پارێزراوی بهێڵنەوە هیوادارم بینەرمان بن و سوپاستانەکەین بۆ ئەگەر کاک عزیز ئامادە بێت ئێمە دەسەکەین بە گفتوگۆکەمان کاک عەزیز جان زۆر سپاس بۆ ئامادەیت سپاس بۆی کە لەگەڵمانای دەمەوێت بەر لە هەموو شتێک لەوە دەست پێ بکەم لە ئێستادا ڕەوشی داب و نەریتی کوردی لە ئەوروپا لە چ باردۆخێکدا تا چەند ئێوەی چالاکوانان لەم بارودۆخە کللتوریە کوردی ئەوروپا رازین. بەیانی باش مامۆستا جوتیاش بۆ تە و تەماشەوانی کەناڵە گەلی کوردستان سپاس بۆ میوانداریەوە ڕەوشا کورد لە دیاسپۆرا پر باشە چالاکە لە ئۆروپا هەر وڵاتێکی ئۆروپی کۆمەلێکی کوردی سازیەکی کوردی هاتیە ڤەکرش بۆ خزمەتا چاند هونەرا کوردی بکە دیاسپۆرا ینی ڕێخستنی کوردی پرچی بینش بۆ خزمەتا

ژ بۆ ئەم زاروکە فیری زمانی وەی کوردی بکن چاند هونەرە وە ناسکرین بدن بە ئاریکاریا حکومەتە کانتۆنا جنێفێ ئەو روخسە دامە هشتن ئەم زمانی خوە زاروکە فیری کوردی بکن. زۆر باشە کاک عەزیز، خێزانی کوردی لە ئەوروپا توانیوێتی ئەو داب و نەریتە کوردیە بپارێزێ یا چەند هاوکارن لەگەڵێوە بۆ پاراستنی داب و نەریتی کوردی؟ بەلێ کاک جوتیار دەسپێکی زەحمەتیە ما هەر هەبی ئەو خێزانێن کوردێ هاتیڤێ دێ پەنابەر بری ئەم بێژن زەحمەتیە وێ دەسپێکی زەحمەتی زمان بی هەر وەڵاتەکی زمانێ وێ دوجایە کولتورێ وێ دوجایە چ خوشکەک بێ چ دایکەک بێ دەسپێکی ئەکید زەحمەتی هەیە بەس پشترە وەلێ زارۆک مە پشتێ دەسپێکە ئاڤا کرنا کۆمەلێ مە ڤە کرن مە قەید کرن گەل وەک فلایەرەکی مە چێکشت بۆ زارۆکا و ئاری کارن حەتا وەکی باشە کاگازیز جەنابەت باست لە گرفتی زمان کرد کێشەی زمان کرد لە بەردەم خێزانی کوردی لە بەردەم کوردان کە دێنە ئەوروپا ئێوە وەکو کۆمەڵەکەی خۆتان چەندە هاوکارن لەوەی کە بڵین یارمەتیان بدەن بۆی کە زمانی ئەو وڵاتی کە لی تی دانیشتە جێ دەبن فێری ببن یا زمانی کوردی بە جۆرەکی ترگەشە پێ بدەن لەوێ بەلێ ماموستا ما لڤێ دەرێ ینی زمان ینی مالبات دێ مەی هاتیل دیاسپورا لڤێ دەرێ وەک منها دەسپێکی گۆتە ئەو زەحمەتی هەبی مەسەن ها جنێ فێ زمانێکی فرنسیە لڤێ دێ مالبات دو هەزار و شازدە وەختی مە ڤەکرن مە دبستانە خوە مە ڤەکش بۆ ئەم زمانێ خوە فێر بکن ئەو زەحمەتی هەبی دەسپێکێ دەش بۆ ئەلو بەڵێ کا عەزیز. دەنگ خۆش ناوت ماموستا. بەڵێ کا عەزیز ئێمە جێمان لە جەنابتانە پرسیاری ئەوەم کرد چەندە یانی توانیوتانە ئەو خێزانە کوردیانەی کە دێن بۆ ئەوێ یارمەتیان بدەن ئالیکاری ئەوان بکەن بۆی کە زمانی وڵاتەکە فێربن یان بە جۆرێکی تری ژیانی هەم چەند ئێوە ڕۆڵتان گێڕاوە لەوەی کە لەلایەن ئەو خێزانە منداڵەکانی ینی زارۆکی ئەوان چەندە توانیوتانە زمانی کوردی بە پارێزراوی بهێڵنەوە کاکە ئازیز ئەگەر جەنابت گوێ لە ئێمەیە دەنگی جەنابت ناگاتە لای ئێمە و بینەرانمان هیوادارین ئەگەر کێشەکە لای جەنابتە چارەسەری بکەیت بەڵێ بۆی کە بینەرانمان بینەرانی تەلوزیۆنی گەلی کوردستان بەرنمەی بەیانیان زانیاریان زیاتر هەبێت لەسەر ئەوەی کە ڕوشی دابوو نەریتە کوردیەکان لە ئەوروپا بە تایبەت لە سویسرا لە چوبارودۆخێکدا یان چۆن توانیویانە لەوێ کوردان بتوانن دابوو نەریتە کوردیەکانی خۆیان بە پارێزراوی بهێڵنەوە بڵێ بێگومان وەکوی کە دەزانن کورد یا نەتەوەی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان یا لە ئەوروپا لە ئەمریکا خاوەنی چەندین داب و نەریتی تایبەت بە خۆیەتی کە لە شانازی پێوە دەکا ساڵانە لە بۆنە جیاوازەکان بۆنە نەتەوەی و نیشتیمانیەکان یادیان دەکاتەوە یاخود داب و نەریت یا کولتوری کوردی یەکێکە لەو چەمکانەی کە تەواوی نەتەوەی کورگەلی کورد لە دنیادا شانازی پێوە دەکات ئەویش ئەگەر بە نمونە کۆمەڵێک نمونەی باسکەین یەکێک لەوانە وەکو میوانداری کردن ڕێزگرتن لە یەکتری خۆشەویستی مرۆڤە بە تەمەنەکان پاراستنی ژینگە ینی ئەمانە قسەی من نین هەڵبەتە قسەی ئەو هاوڵاتیانن یا قسەی ئەو میوانانن کە لە دەرەوەی وڵات سەردانی هەرێمی کوردستانەکەن یاخود ئەو یا ئەو هاوڵاتیانەی کە لە وڵاتانی دیکە پەیوەندیان هەیە لەگەڵ هاوڵاتیانی کوردی لەگەڵ هاونیشتیمانە کوردەکانی ڕەوەندی کوردی لە ئەوروپا ئەمانە بەڵگەن لەسەرەوەی کە دابوونەریتە کوردیەکان لە هەر شوێنێکی دنیا هەبن دیارن لە بەرەوەی جیازیەکی زۆریان هەیە لەگەڵ دابوونەریتەکانی دیکە چ لە ڕووی بڵین کوالێتیەوە بێت چ لە ڕووی مرۆڤ دۆستیەوە بێت بۆیە لە ئێمە ئێستا بنمونە لە سوئیس ڕامان بنمونە ئەمڕۆ وەربگرین یا بە شێوەی گشتی لە ئەوروپا سیرەکەی کوردێک بە جلی کوردی بە خواردنی کوردی لەوێ دیارە کاریگەری هەیە کا عەزیز جان سوپاس بیسم پرسیاری ئەوەم کرد ئێوە چەند توانیوتانە یارمەتی ئالیکاری خێزانە کوردەکان دەن بۆی کە زمانی وڵاتەکانیان فێربن ئەو وڵاتانەی کە تێی دانیشتەجێن و چەندەش توانیوتانە لەسەر زمانی کوردی وا بکەن ینی زۆر جاری وا هەیە خێزانێک دەبینی زارۆکەک دەبینی زمانی فەڕەنسی ئەڵمانی قسە دەکا کەمتر دەتوانێت بە کوردی قسە بکە ئێوە لەسەر ئەم بابەتە چیتان کردووە بەلێ گەلەک سپاس کاک جوت دیار مە دەسپێکێ گۆت یانی وەک نەهال جنێفێ زمانەکی فرنسییە ئەو مالباتا پەنابەر بویل ڤی وەڵاتی زمانەکی فرنسییە زەحمەتی زمان هەنە دەسپێکێ ڤێ خوا ئاڤا بکە زارێ خوا فێری زمانێ فرنسی بکە دەسپێکێ یەکەم ئەو پشترە زمانێ کوردی ژێ مە پەختێ کومەلە خوا ڤەکر ژ بۆ ئەم ئارمانجێ مە یەکەم ژێ بلاڤکردنا کولتوری کوردییە زمانێ کوردی ئەم زاروکا فێر بکی چاند و هونەرا کوردی ناز کردن بکن

باشە دەستان خۆش بێ کا عەزیز. کا عەزیز من لە چالاکیەکانی جەنابتان دەبینم زیاتر منداڵ، زارۆک بەشداری چالاکیەکانی ئێوە دەکەن، ئێوە چالاکیەکانتان تەنها بۆ زارۆکانە یان بۆ گەورەکانیش دەورات و خولتان هەیە؟ بەلی ماموستا کارێ مە ئارمانجی مە یەکەمیش بۆ زارۆکا یە ئەم زارۆکا فێری کوردی بکن تەمەنێ چار سالی حەتا دۆزدە سالی چ بەرگۆ زارۆکێ مە هەبوونا مەنە زمانێ کوردی هەبوونە زمان وەڵاتە

وەک من گۆتە زمان هەبوونە ناسنامامەیە و ژ بۆ زاڕووکا تنێە نەژ بۆ یێ ئەم بێژی مەزنێ تەمەنێ وە حەتا دۆزدە سالی شازدە سالی ئەم فێری کوردی کن زمانێ خوەش بی نەکن زمانێ خوە بێهتر ببن خوەدی. باشە کا عەزیز دەمێ پسیاری ئەوە بکەم کاتێک فەڕەنسیەک یا ئەڵمانیەک یا ئیتاڵی زمانێک لە سویسڕا کە دڵنیام نەتەوەی جۆرتری لێیە ئەو داب و نەریتە کوردییانە دەبینن، بەتایبەتی کە جەنابت ئاماژەت بەوە کرد کە دیلانی کوردی، خواردنی کوردی، کاتێک ئەو جل و بەرگ و داب و نەریتە کوردییانە دەبینن، پرچەکردار یا جوابیان چییە، وەڵامیان چییە، چۆن سەیری داب و نەریتی ئێمە دەکەن لە ئەوروپا، بەتایبەت لە سویسڕا؟ بەلی مامۆستا، بەری دەمێک ئیمە زانگها جنێفێ چالاکییەکمە چیکرن، تەقریبەن ئەمبیژن بیست ریکخستن هەبین، دەولەتێن عەرەبی هەبین، دەولەتێ ئەورپی هەبی، فرنسی، ئیتالی،

زمانێ خوە نزانن زمانێ کوردی نزانن زمانێ فرنسی فێر بویە زمانێ فرنسی تێ ناس کرن و ڤێ تیژە حکۆمەت بێژێ بژی زمانێ زگماکی گرنگە زمانێ خوە دەس پێکێ خوەدی دەرکەڤن چ بەروەختێ زمانێ خوە فێر ببێ یێ ژێرە ئاری کار بوو وانێ فرنسی دەژن یێ نە زەحمەت بێ ڤی واری دە. باشە کازیز، ئێوە داواکاریتان چییە لە خێزانە کوردییەکان لە مالباتی کوردی لە ئەوروپا بە گشتی بە تایبەتی لە وڵاتە لە وڵاتەی کە جەنابتان زیاتر چالاکیتان تێدا هەیە چیان لێ داوا دەکەن داوا دەکەن چەندە زارۆکەکانیان یا ئەندامەکانیان بە شێوەیەکی گشتی بنێرنە ناو ئەو سەنتەرانە بۆ پاراستنی زمان و داب و نەریتی کوردی چەند گرنگە ئەو بابەتە؟

زارێ خوە خوەدی دەرکەڤن، چ بە زارێ مە هەبوونا مە یە، زمانێ مە و ناسناما مە یە. ئەز ئەڤ بە خوەندنا مژوارە ئاری کار بن بهتر زارۆکێ خوە رە لڤێ دیاسپۆرا بهێلن، ئەم زارۆکێ خوە هوندا نەکن، ئەم وە کوردی مەزن بکن، ئەم وە کوردی گەورە بکن، کوردی هێز بکن. دەرفەت ڤەکریە حکۆمەت ئاری کارە مەرە ئەم چاند و هونەرە خوە ناسکرن بدن، ئەم بلاڤکرن بدن.

باشە کە ئازیز وەکو جەنابەت پێشەکیش باست کرد ینی کورد دابوونەری تێکی زۆر زۆری هەیە بەن منە نەورۆزمان هەیە چەندین بۆنی نیشتیمانیمان هەیە ئێوە چەندە کار لەسەرەوە دەکەن یا چەندە گرنگە ساڵانە لەم بۆنانەدا کوردانی ئەوروپا بە شێوکی گشتی بە تایبەتی وڵاتی جەنابان کۆببنەوە بۆی کە ئەم بۆنە نەتەوەیانە ئەم یادە نیشتیمانیانە بەردەوام بە پارێزراوی بهێڵنەوە بۆی دابوونەریتی کوردی پیشانی ئەوروپا بە شێوەیەکی گشتی بدەن. بەێ مامۆستا تە دید ڤێدل ئۆروپا وەک من دەستپێکی گوت گەلک ڕێخستنی کوردی هاتیە ئاواکردن

باشە کا عەزیز باسی یو ئێنت کرد نەتەوە یەکگرتووەکان من چەند جارێک جەنابتم بینیوە لە ناو هۆڵی یو ئێن نەتەوە یەکگرتووەکان لە ئەوروپا ئێوە دەتانەوێ چەندە بڵین ئەو دابوونەری کێشەی کورد ینی ئاریشێن کوردی لەوێ چارەسەر بکەن دەتانەوێت چی بکەن لە ناو یو ئێن بە شێوەیەکی گشتی

داخوازا مە چیە مە چ ڤێ ئە ڤێ دە جامە شەرێ مە ژ تێ کرن ئە متێ سە کنان دژ ئە لی رێجیمێ ئە لی ڤا دە ولە تێ گۆ ئیرۆ ئە مبێ ژی لە سوریا لە عێراق ئە یران تورکیا جا نە وە لێ ئە و پرس گرێک ژ چێ بێت ئێ وەختێ ئە م بەحسا چاند و هونە رە خۆ بکن حتا وە کیرو ژ ئە م نە هاتینە قە بیل کرن ژ وە ک کە کورد وە ک مللە تە ک یانی ڤێ دێ ئە م پە ژدارن و ئە مێ بەردەوان ژ ببن سەر کارێ خۆ و چاندە خۆ و

دەستان خۆش بێت کاک عزیز دەمەوێت پسیارە بکەم چۆن دەتوانین یان ئەو ڕێکارانە چین ئەو ڕێگایانە چین کە بتوانین بەهۆیانەوە چاند و هونەری کوردی کللتوری کوردی دابوونەریتی کوردی لە ئەوروپا بە پارێزراوی بهێڵینەوە ڕەنگە بگۆڕێت ڕەنگە فۆرمەکەی بگۆڕێ بەڵام ڕەسەنەکە ئەسڵەکەی وەکو خۆی یا بە شێوازێکی کوردانە بهێڵینەوە ئەو ڕێگانە چین

بەڵام ئێوە چیتان هەیە بۆ ئەو خەڵکانەی کە لە ئەوروپان و بە ویستی خۆیان بە بێ ئەوەی کە هیچ فشارێکیان لەسەر بێت؟ جەنابت باست لەوە کرد کە زۆر جار ئێوە بڵێن دەتانەوێت چالاکییەکی گەورە ئەنجام بدەن بەڵام ڕێگریتان لێ دەکرێت. بەڵام ئەی ئەو گەنجانەی ئەو خەڵکانەی کە لە ئەوروپا کوردن لە پارچەکانی لە پارچە جیاوازەکانی کوردستانەوە ڕۆشتن بۆ ئەوروپا لەسەر ویستی خۆیان چاند و هونەری خۆیان دەگۆڕن زمانی خۆیان دەگۆڕن ئەوە چەند کاریگەری هەیە لەسەر پێگەی شخصیاتی خۆیان یەکەم دومینیش لەسەر ملەتی کورد. بەێ مامستا تەدید وێ دەرێک ڕاستە مە دەستپێکی گۆجە ئەو ملەت تێمای هاتی وێ دەرێم ئەم چ خوشکێک بێ دایکێک بە ئەمبێژی زمانی وی وڵاتی بلا فێر ببێ سەر چ فرنسی بێ ئەڵمانی بێ ئیتاڵی بێ زمانێکی ئەوروپا دیاسپۆرە نە زمانی مە نە چاندا مە دەستپێکێ خۆ ئاوا بکە سەر زمانی وی وەڵاتی فێر ببێ وەختێ فێری وی زمانی ببێ پێشە ڕۆژا ویژ یێ ڤەکری بێ کاری خزمەتا زمانی خۆ ژە بکێ خزمەتا چاندا خۆ بکە هونەرا خۆ بکێ وەختێ زمانی وەڵاتی فێر بێ پر دەری ژێرە ڤە بناسازی کوردی گەلک کەتینە ئەم بژی وارێ یاسایی دە وارێ حکوومەتا دە ل دیاسپۆرا هەر وەڵاتەکی ئوڕوپی سازی کوردی کەتینە نێڤ ئادە ئەم بژین قەدیامەی کوردی هاتیە ناسکرین دیاسپۆرا یانی باش ئەکتیڤە پر زیرەکە یانی کەتیە هەر واری دە و ئەسیڤی کم بەردەوام وەلی بمینن ژن باشە کا ئازیز کۆتا پرسیارم ئەوەیە ئێوە وەکو ڕێکخراوەکان لە ئەوروپا بە شێوەیەکی گشتی دەتانەوێ لە کۆتاییدا بگەن بەچی ینی ئارمانجی کۆتاییتان لە لەو چالاکیانە لە پاراستنی دابنەریتی کوردیدا چی دەبێت سپاس مامستا یا هەری جەمە گرنگ و ئارمانجا یەکەم ئەم زمانی خوا خودی دەرکەبن

و ئالیکاری هەیە لە دیاسپۆرا ئالی حکوومەتا سویسرا ئیرۆ حکوومەت ئالیکارە مەرە پشگرتیا مە تێ کرن وارێ کانتۆنێ جنێفێ دە ئەم زمانێ خوە فێر بکن چاندا خوە ناس کرن بدن دێ دەری ڤە کریاش مەرە لۆکال دایە مە ئەم چاند و هونەرا خوە ژبی نەکن رخمنیا هەری گرنگ کە هەری موم ئەم زمانێ خوە هێز تر بکن خورتر بکن فرە تر بکن و زاروکێ مە زێدە تر چێ بپێشە رووژێ زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاک عەزیز کالۆ سەرۆکی کۆمەڵەی ماڵی کوردی لە سویسڕا سپاس بۆ زانیاریەکانت بە هیوای ئەوەی کە داب و نەریتی کوردی ئەو داب و نەریتە جوانانەی کە لە کۆمەڵگەی کوردی هەن و بەهای کۆمەڵایەتی باڵایان هەیە بە پارێزراوی بێڵینەوە و کوردانی تاراوگە بتوانن داب و نەریتە کوردیەکان زمانی کوردی گەشە پێ بدەن و بیگەێنن بە وڵاتانی کە تیدا نیشتەجێن و تێدا دەژن بڵێ بەڕێزان بەرنامی بیانیان بەردەوامی دەبێت